In-nies li ma jikkonsidrawx hija din. L-ispeċi tagħna, jekk tikkonsidraha mad-dinja kemm ilha, ħafna nies tinsiex, ħafna nies jibbażaw l-evoluzzjoni tagħna ma' reliġjon. Għad hawn min jaħseb li d-dinja kull mila 6000 sena. U l-Adam u Eva u l-arka ta' Anyway. Però realtà hija di. Qed tara l-keyboard tal-pjanu? Il-bniedem, jekk ħa tgħid kemm ilu jeżisti f'did-dinja, huwa l-aħħar keyboard. U mhux kollha, l-aħħar ċentimetru tal-aħħar keyboard hija kemm ilu jeżisti l-bniedem meta kkumparat mal-bqija tal-keyboard. Biex nagħmel iktar eħfef, is-sena minn Jannar sa Diċembru. Il-bniedem beda jeżisti f'31 December fil-11 ta' billej. Ġifiri sija ilu komparat, da biex intik intik vast balance kemm huwa reċenti l-bniedem. Ħafna drabi nikkalkulaw l-ispeċi ma servix iktar minn miljun, miljun u nofs, miljun u nofs. Per eżempju, T-Rex nikkalkulaw li ex bħala speċi T-Rex, qed insemmi dinozaur popolari, ehm, madwar ġiex miljun sena. Astja. U daqshekk. U spiċċa. U spiċċa. U jikkalkulaw li fid-dinja dik l-epoka rat madwar 2.5 billion T-Rex specimens. Astja. Għalhekk aħna meta issa meta jiġi oġġett iffosilizzat, forsi kemm nafu T-Rex skanetri. 60 mija l-iktar perfetti għaw xi tlieta. Imma mbagħad insibu ġok hemmhekk si hemmhekk. Il-fossilization process huwa ħaġa fenomenali. Taħsbux li kull dinożawru li miet fossilizza ruħu, ħafna minnhom spiċċaw ramel u ma nafx ġara. Imma jt ikun hemm proċess vera partikolar biex biċċa parzjali ta' dak l-annimal tiġi fossilizzata. Iġifieri aħna għandna chances u chances. Chances. Aħna għandna rich history diġà x'nafu l-annimal jidħol fl-im kategorija l-missing link għalhekk dejjem inbidlu l-idejat fil-li ngħidu da ġi minn da, imma bejnietna ma nafx, eh, sib nieħor, ma da jiffittjaw, ma sib nieħor jiffittjaw, u l-istampa tiġi iktar ċar. DNA tan għandu ħafna ġank DNA, li huwa spjegabbli. Mela, anzi, anzi, ġinom tagħna studjat mhux ħażin, iġifieri bdil biċċa bdil proċess eh, minn Jurassic Park, Jurassic Park kemm ilu ħarġ bħala film, 30 sena. Kull film li joħroġ ħarġu sitta, u kol tara differenza minn aspett ta' Hollywood, Li jbiddlu d-dinożawri. Ah, għax qed jib- l-unika film li qed jippruvaw ikunu kemm jista' jkun scientifically accurate. Il-Velociraptor li ħareġ f'Jurassic Park l-ewwel wieħed mhuwiex accurate daqs is-sitt film. B- Kellhom jagħtu raġuni eh, vvintata għalfej id-dinożawru kien qisu gremxula. Aha. Jiġifieri dawn huma kollha eh, affarijiet li x-xjenza dik l-għandha sabiħ, ix-xjenza li mingħajr fatti mhux ħadd ivvinta, l-missing gap huwa missing gap. Mhux ngħidu miraklu. Missing gap, sakemm nimlewh. Inti semmejt tan-nies. E, u di importanti. Id-dinożawri tal-lum, id-dinożawri ma spiċċawx kollha, ċertu minnhom irnexxielhom ħallew linjiġ li llum saru l-għasafar. Tant hija vera di. It-tiġieġa biex it-tiġieġa l-għasafar kollu, ma insemmu t-tiġieġa xi l-iktar aġġett li tista' tisperimenta bih. It-tiġieġa għandha Il-ġenetika ta' ġafija tan-nanniet tagħha kollha. Jibqgħu sejjin. Mela din għandha ġins mixgħulin li jagħmilha tiġieġa, ir-rix, il-qagħda, insomma, ħafna affarijiet, il-munqar. Illum esperimentaw li jixgħelulha il-traits li qegħdin ġo ġisimha ma' mitfijin. U bis-saħħa hekk xegħlewlha ġins li ħareġ id-denb, li ħarġu l-idejn, ħarġu s-snien minn ġo l-munqar. u ħarġet ċertu għadma li kienet tagħmilha viċin iktar l-ancestors tagħha. Issa, il-xjentisti li esperimentaw, esperimentaw grupp ta' xjentisti fuq id-demb biss u da. U ħafna drabi innexxilhom jikkrejaw fl-embryo. Ma ħarġ. Ma twilitx. Ma twilitx. Però differenza bej oġġett riċenti li ġie estint u oġġett prehistoriku hija di. Xi darba fi żmienna ħanaraw il-wulima mawt jerġgħu jimxu. Ejwa, rajt. Se naraw id-dodo, se naraw it-Tasmanian tiger, wasalna. Diġà illum il-ġurnata kapaċi nikklonjaw oġġett ħaj. Tal-mamit, tal-mamit ma kienu xejdu li d-DNA tiegħu huwa tant tal-qamel. Mela, ma jistax. Ħala ħala tiegħek sek qasir ħafna. Naġa llum jew kelb li huwa ħaj, faċli tikklonjah. Faċli, faċli mhux ħala mela oh, faċli. Milux mietet moza, tibta moza salvaġġa. mietet fit-2000 u fit-2020 rnexxinna narġgħu nqajmuha. Ejja. Ġifieri għaddew 20 sena mill-mewt tagħha. It-Tasmanian Tiger id-DNA tagħha hija iktar fraġli minn dik il-moża, l-ewwel nett preservata tal-qamel, għax Charles Ford Molina ġa r-ram ta' dak iż-żmien, inqerdet fin-1936, u wkoll naslu. Ikkomparat mal-woolly mammoth li nqered eluf ta' snin ilu, hija ħafna iktar tajba. Però jafu li jekk jieħdu ċertu affarijiet mid-DNA tal woolly mammoth u jagħmlu reconstruction tagħha jsibu l-eqreb eh, annimal illum li huwa l-Asian elephant, kapaċi joħorġu hybrid bejniethom jew viċin ħafna l woolly mammoth. Il-każ ta' annimali fossilized li jaqqas għandek l-actual animal imma għandek imprint fil-ġebel ta' x'kif sa ta' kien l-għadam, hemmhekk ma tistax tikklonja l-ġebel. Però Sabu DNA fossilized jew jew structure li jistgħu jikkopjawha. Qisek qed tgħid inti, qed nisma' l-Metallica jdoqqu. Qed actually tisma' l-Freddie Mercury jdoqq. Però il-Beethoven ħadd ma qed jisimgħu jdoqq illum il-ġurnata, nafu n-noti li kiteb u qed indoqquhom. Id-dinosaurs huma Beethoven. Mhux Freddie Mercury qed tisma' lil Freddie Mercury. Qed tifhem? Ja qed tisma' il-lożi bħalissa għadu ħaj tista' tikklonja l-vuċi tiegħu għax jista' jkantalek, huma Beethoven, qed tifhmu x'qed ngħid? Mm. Però peress li għandna n-noti ta' Beethoven, jien jekk nitgħallem il-mużika paċi ndoqq il-mużika ta' Beethoven. Huma li qed jagħmlu hija li midda d-dinożawri jixelu l-affarijiet fl-annimali llum u jikkrejaw id-DNA tad-dinożawri. Jiġifieri mhux ħa nikklonjaw dinosaur, nikkreaw dinosaur minn l-ancestors, eh, mid-dixxendenti tiegħu, li huma l-għasafar. Kellek xi esperjenza tal-paranormal jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsamha magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq dawn il-links li ħantukom.